Şu heýwanatlary awlamak üç jüre bolýar. Bir awlamaklyk el-istiýad biş-şebek. Ine tor, duzak bilen heýwanlar tutmak bar. Es-sayd ýumlaku bil-ahz diýýär. Biziň kanunymyzda aw her kim tutsa şoňky bolýar. Tutmak bilen mälik bolýar. Tutmak iki jüre. Biri ahzy hagygy, biri ahzy hökmi. Ahzy hagygy belli negim bilen tut aýagyny uçup barýan guşy ýa bir wahşy heýwanlary tutýaň, öz mäli tutduň, mälik bolduň. Ahzy hökmi näme iş edýär? Şoňa bir duzak gurýar, tor gurýar. Ine, bir aw tutulýan tor. Şony guryp goýupdyr. Şo, şoňa düşmekligi bilen mälik bolýa. Ha şuny awdan çürük ursun. Ha aw düşsün diýip ursun, ha o ýadynda bolmany şol tor bilen edilýän iş aw tutulýa. Şony guryp goýandan soňra şoň düşse şoňky bolýa.

Tor diýenler fakat agzyny şugurlaýar başga zatdan şuny däl. Emma bir adam tory ör bolup hafa bolupdyr. Şony ýöne gurutjak bolup gerip goýupdyr. O suratda oňa bir aw düşse, oňa düşen awa ol mälik bolmaýar. Başga bir bady adam bir arkadaşyny alsa, ol şoň alanyň özüňki bolýar. Bir adam bir çadyr tikse, şoň çadyrynda bir aw girip çolaşyp galasa, şol adam şoňa mälik bolýar, eger şu çadyra awdan sürtgen zady ýok-da bolsa. Ýagny, şoňa aw awdan sürtgen bolsa şoňa mälik bolýar. Emma awdan sürtükmedik bolsa, onda mälik bolabilmeýär. Şunda bir saýalanjak, bir estrada çekdim. Bes onuň üçin şoňa bir aw girse, başga bir bir adamyň gurup goýan duzagyna ýaňky awyny awdan şul bir bejerilýän bir alat bar-da, tor bolsun, duzak bolsun, haýsy bir alat bolsun, şoňa bir aw düşýär. Olam başga bir adam Gelip-de şony alasa, şu heniz aw şondan sypyp gitmäkä, şol aw öňki guran adamky, soňurky alan adamky däl. Emme, şol awy eýesi alsa baryp, şu aw tor guran adamky özi baryp alsa, ondan soňra elinden sypyp uçursa awy, ýa keýik bolup ony gaçyrsa, başga bir adam ony tutasa, Soňraky adam oňa eýe bolabilmeýär. Şu deslapkyňky bolýar. Näme sebäpli? Şony tutdy, eline aldy, ol mälik boldy. Ondan soňra gaçsa, äki abdyny gaçyran ýalap, düýesini boşandyran adam ýaly bolýar. Ol mälik öz elinden öz zadyny gaçyrdy. Soňraky bir adam ony alany bilen soňraky adama halal däl. Bir adam öz ýeriniň içinde çukur gazýar. Oňa bir aw düşýär. Bir adam gelýär-de şony alýar. Bes, aw şo alanyňky bolýar. Emme şo çukury gabat şo awdan şul gazan bolsa, onda ol adamyň almagy dogry däl, şo çukury gazan adamky, şoňky bolýar. Ol almaly.

Aw awlamak dogry bolýa, tälim berlen, öwredilen it bilen, gaplaň bilen, algyr bilen, başga-da heýwanlar bilen tälim berlenden soňra dogry bolýa. Şol jewaryh diýilýä şu heýwanlar bilen ha uçýan guş bolsun, ha menden ýaňky it tazýalak zatda bolsun, şolaň şerti bar halal boljak bolsa. Birinji şerti şol tälim alan bolmaly. Şu awy awlamaň tälim alan heýwanyň getiren awy halal. Meselem, it tälim aljak bolsa, üç ýola tutan zadyny iýmäni getirse, tälim alnygy. Guşuň tälimi näcide? Algyr bolsun ýa başga bir guşlar bolsun, oň tälimi şu gitdi, Çagyryňda öwrülip gelse, sensiz daňa çagyryňda öwrülip gelse, şonda oň tälimallygy bolýar. Çagyryňda gelmese, ýa itde, beýleki tazda tutan zadyny özi iýse, onda o tälimallyk däl, onuň tutan zady haram. Ikilenji şerti, şony küşgüren wagtyňda iti, şo wagt bismillah aýtmaly. Kastan şo wagt bismilläni terk etse, oň tutup öldüren heýwany haram bolýar iýmelle. Üçülenji şerti, şol heýwana diri wagtynda ýetişseň damagyny çalmaly. Sen küşgürdiň tazyny iti ýa guşy gögerdiň, föwri baryp şol tutdy, kakdy, togalady, Sen baryp derrew ugramaly şoňa. Sen barýançaň ölasa şo öňki bismillah bilen halal bolýa. Ýok sen bardyň pasyrdap ýaty. Derrew damagyny çalmaly. Damagyny çalmany şo öňki ýara bilen ölse ol dogry bolmaýa. Haram bolýa. Dördenji şerti şol tazydyr tuladyr iberen wagtyňda Öz şu iberen ýoluňa gitmeli. Ine, bir guş gördüň ýa keýik gördüň, şony kuş gördüň, dogruja şoňa gitmeli. Başga ýaňa gitmeli däl. Başga ýaňa gidip, ondan ýadap gelip, soň bir wagt şonuň bilen o halal bolmaýar. Bäşinji şerti, şoňa kuş gören wagtyňda, Awy halal bolmadyk mal oňa şerik bolmaly däl. Sen bir tälim alan tazyňma, tulaňma, küşgürdiň bir keýige garşy, gapdaldan başga bir tälimsiz it-de baryp, kömek berip öldürişipdir, indi ol mal halal bolmaýar. Altylanyş şerti, şol aw ýaralanmaly. Sen bir küşt gören itiň baraka-da oň bokurdan bogup, hapa edip öldüren bolsa ýaralamany, ol heýwanda halal dä. Ýedilen şerti ellä ýu'kele min, ellä ýa'kule min. Şo iýiberen awyň şol tutan awyndan iýmeli dä. Eger it şo ýaralapdyr, şondan akan gany. Içip-iýip-de, etini salym getirse, çyndan tälimanlygy. Şun eýesine gerekmejek zady iýdi, gerek zadyny-da eýesine getirdi. Ondan soňra şony küşgürip iýerýän musulman bolmaly, ýa-ni ýa kitaby kafir bolmaly. Başga bir mejusi ýa butparas ýa bir mürtet ýa bir ehram geýnip ýören bir hajyň biri küşgürip iýerse, Şo seň itiňi ýa guşuňy o-da baryp tutsa, onda halal däl. Ondan soňra ýaňy aýtdyk, iberen itiň ýa guşuň ol eglenmelidä ibereňden soňra. O bir azajyk birki lukma çörek iýse ýa ýörtüp barýan ýerinde bir pejew etse, muň zyýany ýok. Ondan kän eglenmelidä. Ol sagyna, soluna ýortup, beýleki edip ondan ýadap, soň köşeýenden soňra, demini alandan soňra baryp, ýortup baryp tutup alsa, ony iýip boljak ýaly dogrudy. Awa ulamaň üçlenji bir ýoly el-istiyad bil-benadyk, budaklar bilen, gülleler bilen awa ulamak. Indi tüfeň bilen aw awlanjak bolsa, onuň bir şerti Bismillah aýtmaly. Şol guşa tüfeňlejek ýa keýige tüfeňläňde, şu ataňda şoňa Bismillah diýmeli atýan adamyň özi. O diýmäne gapdaldan bir adam Bismillah diýse, ol halal bolmaýar. Emma bir oky salýar, Bismilla diýip. Diýenden soňra ol oky aýrakydy başga bir ok bilen tüweňläp öldürse, o-da halal däl. Ikilenji şerti, ýara salmaly. Şu oklan zadyň sen bilen ol okan daş bilen barakydy bir serçäni ursaň, o-da şo durşuna ol myljaryp öldürse, agram bilen, ol halal däl. Şo sen oklaýan zadyň şoňa ýara salmagy gerek. Ýyrtmaly bir ýerini. Şun gan çykmaly. Üçülenji şerti, Ellä ýakguda an talaby's saýd. Şo tüfeňlän awyňy tüfeňlediň derrew şony alma bilen bu başga zada meşgul bolmaly däl. Ýa başga dünýä tüfeňi dolduryp, başga zada meşgul bolup, başga awy awlap, Soň ony baryp ölende alsaň, ol alan zadyň haram bolýar. Ştasyna gaty musulman doganlar gaty dykgat etmeli. Biz eşidýäris, şu wagtky mergenler şo tüfeňlän zadyny indemäni hemmesini üýşürip soňra bir damagyny çalýar diýip. O hili bolan suratynda hemmeşige haram bolýar.

Şo bilenine özde oň hiç gürrüň ýok oň halallygyna. Emme gan çykmasa mutaahhyrynlar bagysy ol halal bolýar diýipdir. Ha ýarasy kiçijik bolsun, ha ulakan bolsun. Şon gan öz doňup tutulmasa bolýar diýipdir. Emme bagdy ulamalar ýok. Şoň ýarasy ulakan bolsa dogry boljak, ýarasy kiçijik bolsa onda dogry bolmaýar diýipdir.

Şo wagt diri wagtynda barsaň a derrew zaman salmaly. Ýok ozal barsaň gördüň ölüp ýaty şo öňki bisimilläň bilen halal bolýa. Seň yzyndan gitmezligi şoň ölenini ölmänini bilmeden şur gitmeli. Ve in rema saydan feremahu ahar fekatalahu fehuve lil awwal ve harma. Ine bir adam bir guşy tüfeňlese ondan soňra ýamaşýada ýene bir şony tüfeňlese. Şol awwalkyňky bolýa. Emma özüne iýmek haram bolýa. Nämeden şüri? Şo awwalky ony gaçmakdan çykaran bolsa, bir ýarasy edip goýan bolsa, in känel awwal esganahu diýada. Şony ganatyny döwüp, uçmaz ýalak edip guran bolsa, soňrakysy tüweňläp öldürasa, Ine, şol guş owalkyňky bolýa, ýöne owalka iýmek haram bolýa. Sanyky şoň tabanyny bermeli bolýa. Emma owalky ony gaçmakdan çykarmandyr. Ýaralapdyr, ýaraly-da bolsa uçup gider ýalak alatdamyş. Soňraky ony tüpeňlese, soň öldürerse, o soňrakyňky bolýa, soňrakyň özüne-de halal-da bolýa. Indi bir adam tüweňlese, özi tüweňleýär, başga birine aýdýar, Bar, şoň yzyndan git diýýär, özi gidenok indi. Başga birine aýdýar, Derrew git, şony al. Eger diri bolsa, bar, damagyny çalarsyň, ölende bolsa, alyp gaýdarsyň diýip, başga birini mamur etse, Bedigaddi, Gazy Bedigaddin diýen ulema hanefilerden şu dogry bolýar diýipdir. Indi bir adam bir awy tüweňleýär, Tüfeňlänine şol awy öldürýär, ýöne şoň bir ganatyny ýa aýagyny özbaşyna kesip oklagapdyr gülle. Şuň hökmi näme? Şol endamyndan aýrylan uzuw şony iýmek dogry-da, beýlesi dogry. Hanefi mezhepde şafygylar ikisi-de dogry diýýär. Ýa nälekem tüfeňläpdir, awy üç bölek edip taşlapdyr. Köse-de uryk tarapynda, üçübeliň üstünde ýamaly. Ýekreňläp bir kellesini kesipdir. Munda-da kelläni-de iýmek dogry bolýar. Ýagny kelläni iki bölüpdir-de. Kelläni iki bölüpdir. Bu suratda dogry bolýar iki bölüň ikisini-de iýmek. Ýa kelläň kösüni äkidipdir. Ýer tüweňläp, şo guşuň özüni iki bölä gapdyr. Ýarysy beýläk, ýarysy beýläk gaçypdyr. Bu suratda iki bölegiň ikisini diýmek dogry. Şuň hakynda bir gaýda okyýar biziň kitaplarymyz. Şol tüweňlände şoň endamyndan aýrylan uzuw, şo uzuw aýrylsa-da, şol janly ýaşap biljek bolsa, şol uzuwy iýmeli däl. Eger şo uzugsyz ýaşap bilmejek bolsa, onda şo uzugy iýmek-de dogry, gewresini iýmek-de dogry. Gaýdy külli iş. Ine, hormatly aziz musulmanlar, aw awlamak şuň şeraýatlary bar, gowy şuny dykgat etmeli. Ýaňkaýdan ýene-de bir ýadyma düşýän zat bar. Daradan diýen bir tor gurulýan bolmaly derýada. Şo tora guşlar gelip, boýuny iýlip, çolaşyp şonda durýan bolmaly. Şol guşlar boglup ölen bolsa, eýesi baran wagtynda şu ölgüli bolsa, şol guş haram, iýmeli däl. Ýo eýesi baran wagtynda şo janly bolsa, Aýagyny, ganatyny kakyp duran bolsa janybar bolsa damagyny çalyp, şo damagy çalan dogry. Eger gaty habardar bolmaz biz eşidýäris, ine bu gün tor goýup goýup, iki günden soňra baryp şoňa düşen heýwanlaryň hemmesini ölüsi dirisi ýok hemmesiniň kellesini kesip bazara getirip satýar diýýärler. Bu zat gaty haram zat. Damagy çalynmaly heýwanyň. Ýa-da, tüfeňlän wagtyňda bismilla diýip, tüfeňläp, şo bismilläň hatyryna baran oky şo wagt öldürdýär, şo halal bolýar. Sen baryp bogly bilen mallary getirip dimäni damagyny çalyp, öli mallaryň, öli heýwanlaryň damagyny çalyp bazara satmaň, bu bir haram zatdyr. Mundan gaty perhiz etmeli.